Hemmäňiziň taat-ybadatlaryňyzy, salyh amallaryňyzy, Allah üçin oturyşyklaryňyz we mähebbetleriňiz we duaýy haýyrlygyňyzy lutfu keremi bilen kabul edip-de, hemmäňize, il-gün içeriňiz, dost-ýaryňyz, kowmy-kyşyňyz, ene-ataňyz, ogul-gyzyňyz, dünýe we ahyr saadat, gönenmek, ýüze aklyk bersin, inşa Allah. Inşaallah bir gijede päk Allah Taala köklediginden Mübärek Resulullah sallallahu aleýhi we sellem ýigrimi ýaşyndan beýläk Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň päk ýaşaýşyndan, zindiginamasyndan hyzmatyňyza ýetireris inşaallah.

we edebinde, ahlagynda, millet bilen, adamly bilen berhordynda, kefiniň dogruçylygynda, gaharyny ýuwutýänliginde, myhmana hyzmat etmekde, garyp-gasar gözlemekde, etýän işinde minnetsizliginde, We tamam gowy ahlagynly bir ýek a ynsan bolansoň oňa bitin Mekkeýi Mukerremede Muhammed Al Amin diýip at goýupdyrlar. Al Amin-de Al Amin, Muhammed Amin-de Muhammed Amin diýip Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Emin lakaby alypdyr. Mübärek ýaşy ýigrime ýetende Ýemen tarapdan bir adam Mekkeýi Mukerremäge mamla etmäne gelipdir. Oňam As ibn Wäil diýen bir Kureýşiň ulykan adamsynyň biri mundan Ýemenden gelen adamyň matasyny alyp, puluny bermändir. Oňam bu adam baý ýalbarypdyr, Aý, men daş ýurtdan geldim, meni köseme! Men pul zadym ber diýip, o-da bermändir. Aý, ondan-mundan kömek istäpdir, hiç kim-de kömek bermändir. Asepne Wäil bir ulukan makamly, iliň arasynda bir ulukan göz bilen gözdelýän bir adam bolansoň, o hem ahyr bir ýaňky adam, Ýemenden gelen, Ertir bilen gün doganda beýikräk Käbeýi Muazzama, Käbä, haja gideli, umra gideli görendir. Inşallah hemmäňize-de nesip etsin. Çökekde döw. Döwregi dagdan doly. Bir beýikräk dagyň mirine, depäň mirine çykypdyr ýaňky algyly adam. Oňam Käbä bakyp, Käbäň döwregide höý Kureýşiň ulkan adamlary oturan, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem-de ýigrim ýaşyndaka. Oňam biýanky gygyryp goşgy okypdyr. Goşgusynyň tagryban manasy şi, Eý Käbäň döwreginde ýaşap beren adamla! Biz eşidýädik Käbäň döwregindäki adamla bir gowy adamla zalymyň hakyny zalymdan haky alyp mezluma hak berýä diýip eşidýädik. Näme beýle, Mekgäň içinde, Käbäň töwereginde meň malymy aldylar? Emmä men pulum berenak, hiç kim meň hakymy äberenak. Näjire bolduňyz siz? diýip, Bylyň gaýraty bilen oýnar ýanak gygyryp goşgy okypdyr üç-dört beýt. Oňam Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň. Dädesiniň doganlarynyň biri, agalarynyň biri bolýar. Ol aýdypdyr, Äli hada metrak, Hiç hijrek bir adamyň haky iýlip duka, gözläp oturmak boljakmy? Bijirek äpberk goýmak boljakmy? Äý, jemaat! diýipdir. Oň hakyna bereýliň! diýipdir. Ohom, ýaňky Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň agasy, bütin şol Mekgeýi Mükerremäň Kureýşiň uly kan adamlaryny üýşürip, el-ele goýup, ant içipdirle, äht etipdirle, gasam içişipdirle, indiden beýläk her kim zalym bolsa, Şoň elinden haky alyp mazluma bermeli biz diýip gelhe-gel öleris welin, emma şoň hakyny äbereris, başga ýerden gelen keseki-de bolsa keseki ýa özümiziňki ony gözlemäýliň. Her kim hakly bolsa hakyny bereýliň. Mä belle bahrun sufe we mä rasa harau sebir mekanehuma. Madamykiş dagly gurymasa, Derýala gurymasa, madamy kişi dagly ýerinde dursa, biz-de şu wädämizde durarys diýip and içipdirler. Oňam hemme and içenleň içinde ýigrimi ýaşyndaky Resulullah sallallahu aleýhi wesellemi-de goşupdyrlar. Geň gatyşdaý. Ulukon ýaşulylaň arasyna ýigrimi ýaşyndaky oglany salmaly däl-la. Belli bolýa, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem olaň gözlerine bir emin diýip, bir ulukon adam formynda gözlerine görünýän bolmaly. Oňam hemmesi üýşüp, ol bergili Asyp Nuwaýylyň öýüne baryp, Ber muň puluny diýipdirler. Indi berjekgä diýip başarmaýar. Näme üçin? Indi berjekgä diýse, ol baryp hemme adamlar zorba-zor girip elinden çykaryp alyp gaýtmaly. Oňam az aňňalypdyr, uly millet agzybirlik bilen muň elinden zady aljakly ýa urjakly ýa öldürjekli.

Şu kasam içenim gowy görýän diýipdir. Emme şony andygyň döw, şoň beraberine saňa ulukan-ulukan owadan-owadan diýebereýli sözem hem etjekkä diýipdir. Eger şu mahal musulmançylykda-da, gulak asyň ştaýyny, Rasulullah jan näme diýýär, Ege her şu mahal musulmançylykda-da şo jürek mezlumyň hakyny zalymyň elinden almaly diýip üýşsele, men şoň biri diýipdir. Indi-de üýşseňiz, şu Mazlumyň hakyny äbermeli diýip, men biri diýipdir. Ýagny Hiwri gowy zat boldy şonda, men-de şoňa şirket etdim diýip, soňra olarda Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem şu mübärek sözüni aýtýanmyş-da. Ine, bir-de Resulullah sallallahu aleýhi wesellem ýigrim ýaşynda taryhda Halful-Fuzul at bilen, Mekge-i Mükerremede ol belli bir üýşüp, mezlumyň hakyny äbermelem bolupdyr. Kim munna? Bira Resulullah sallallahu aleýhi we sellem ýigrimi ýaşda-da bolsa bir ulkan gözi bilen gözdelýän adam we biri-de indi ojirek agzybirlikle ýok bolansoň, Bir nefer aýal doganyň hakyny ýuwati, erkek doganynyň hakyny ýuwati, ene-atasynyň hakyny ýuwati, ogul-gyzynyň hakyny ýuwati, ýene üýşüpjik hemme kişde bilýä, üýşüpjik ýene sadakasyna baryp, kabul bolsun diýip çykyşyk aýdylýa, ondan çirim zalymdy iýip, mezlumyň ganyny sorap otyda. Ne bir birimiz çykýas, ne bir üşeýilýäs, ne bir agallam bir aga-ini bolaýlyň, dogan-gardaş bolaýlyň, hiý bolmany bir metjidiň jematy bolaýlyň, aýallygynyň hakyny bermändir onuň, gözümiz bilen görüp otyrys. Doganjygynyň hakyny bermänligiň gözümiz bilen görüp otyrys, ýene-de üýşmek-de ýok, çaşmak-da ýok, agzybirlik-de ýok, zalymda ganyny sorup otyr-da, mazlum adamyň. Emma Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Ve lew du'itu bihi fil islam le ajabetu. Eger şu mahal yslam dininde agzybirlik edip, Ýöriň, mezlumyň hakyny äbereýliň diýseň, men amada diýipdir Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem. Hulasa, Mubarek sallallahu aleýhi we sellem, Ýigrimi bäş ýaşa geldi. Oňam agasy Äbu Talybyň elinde-de ýaşap bä. Oňam Äbu Talyp bir gün aýdypdyr, Sen diýipdir, Hadije diýen bir zenana bar Mekge-i Mükerremede. Heý bir arassa, dogruçy zenana, Äfife diýip märuf, Tahire diýip märuf, arassa, Zenana diýip märuf, şoňa barsaň, özüň ykdam etseň, men seň malyňy işlejek diýseň, Hadije kabul eder-ha seni ballym diýipdir. Oham bi şeýlekin häzir gürrüň bolýup galypdyr. Oham arada kişi kefi eşden adamlaň miri ýortup Hadijä gaýdypdyr. Hadije-de bir maly kän zenana, Malyn berýänmişdik işlejek adama, Git meselen mysafyrta git, tijaret et, peýdasy ortak, bäşden bir, dörtden bir şejerek tijaret etdirýän. Om Hadije eşidipdir, Ebu Talyp ol ahlagynda, dogruçyllygynda bir ýek Muhammet Emin atly ballysyna aýdyp otyrdy diýip, derrew adam iberipdir. Eger meň malymy tijarete alyp gitjek bolsa, men Muhammet sallallahu aleýhi wesellem şoňa berjek diýipdir.

Oňam Hadije aýdypdyr, Men-ä seň heý bir dogruçylygyň, ynamlylygyň eşitdim diýipdir. Eger sen meň malym bilen tijaret etseň, men ozal adamlara näme berýän bolsam, saňa iki esse bereýin diýipdir. Du beraber, iki esse bereýin diýipdir. Sen gitseň beter gowy boljak diýipdir. Bolýa, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem Hadyjaň maly bilen Hadyjaň-da bir gullukçysy barmyşdyk, adyna Meýsarah diýilýär. Kerwen menen bile Şama gaşyn ikilenji gezek. Ozal-da geçendir, on iki ýaşyndaka-da bir gitdi. Indi özi tijaret etýän bolup, ýigrimi bäş ýaşyndaka. Suriýa tarapa, Şam şerif tarapa ikilenji gezek ugramakçy bolupdyr. O hem Resulullah janyň agalary kän kerwendäkilere tabşyrypdyrlar, Biz Şamyň ýahudlaryndan gorkýas, by ahyrzaman pyhambary boljak, bir zat diýip gürrüňleri bar, şuny öldürjek diýip biz ondan-da gorkýas diýip, hem Resulullah jana kän tabşyrypdyrlar, habardar bol diýip, hem şu kerweniň adamlaryna kän tabşyrypdyrlar. Be her hal, Hezreti Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi we sellem Hadijäň maly bilen, ýanynda-da Hadijäň bir gullukçysy bar, adyna Meýsarah, Şam şerife gitýärler. Oňam bazara ýetenlerinde bir bagyň kölgesinde Resulullah sallallahu aleýhi we sellem dynç almak üçin gyşaryp istirahat etýär. Şo tada bir mesihi bir sofiň. Ybadat etýän jaýy bamyşdyk. Muň ady Nestura. Ozal ady geçdi, oň ady Behirady. Bir parh etýä. Muň ady Nestura. Eý, Meýsera diýipdir. Ol Meýsera ozal-da Şama gelip gidenseň Meýserany taniýämişdik-ä, ol ybadat etýän mesihi alym adam. Eý, Meýsera diýipdir, o bagyň kölgesinde ýatan kim ol diýipdir.

Ýehud mesihleň alymlarynyň eline, geçen hepdelerde geçendir, özüniň ogul-gyzyny tanyşyndan beter Resulullah jany tanyýänmişdikde-de. Şeş şu mahal ýatan adam pygambardy şu diýipdir. Oham ol alym Nestura Meýsereden sorapdyr, şoň gözünde falan jere alamat barmy diýipdir. Meýsere bar diýipdir. Onda ol Nestura aýdypdyr, Faqaler rahib, Huwe huwe we huwe ahirul enbiýe, edil özi şu diýipdir. Şu ahyrky pygamberligiň iň soňy Hatemun-Nebiyyin diýipdir. Ondan soňra Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Hadijäň mallaryny bazara äkidip, satyp, oňam ýene yzyna öwrülýär. Ýolda gyzgyn howalarda Meýsere öz iki gözi bilen görýär, her haçan howa gyzgyn bolanda, iki perişde gelip, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň üstünde ganat ýaýyp, Kölge Resulullah jana okly ýaly, Gün üstüne urmasyn, gyzgyn ezýet bermesin diýip sallallahu aleýhi wesellem. Bahar hal, Mekgeýi Mükerremäge gelýärler. Meýsara Hadija syna Hatija gaýdýar. Owalynä men geň zatlary gördüm, Müň dogruçylygyny aýtjakmy, müň hoşahlaklygyny aýtjakmy, müň gahar ýuwutyşyny aýtjakmy, müň gaharlanmaýşyny aýtjakmy diýip, Hadijä gaýtýar. Gowy gulak asyň ştaýyn. Ikilenjisi-de, şi bagyň eteginde ýatyka bir mesihi alym bady, ahyrzaman pygamberi şi diýip aýtdy diýipdir. Heýran galdym diýipdir. Üçülenjisi, Gözüm bilen gördüm, perişdeler şuňa kölge berýärdi diýipdir. Oňam Hadijä bir kep ýadyna düşüpdir. O-da näme? Bir wagt Mekgäň heleýleri bilen gyzlary bilen üýşüp otykaala, birnäçe wagt mundan ozal, bir ýehudi alym şi zenanlaň, gyzlaň arasyna gelipdir, Mekgäň gyzlarynyň arasyna.

Menden size eşitdirmek. Haýsy biriňiz şoň heleý bolup bilseňiz, boluň basymrak, habasyňyz jem bolsun, men size eşitdirýän ha diýipdir. Oňam muňa Mekgäň gyzlary, zenanlary daş belläp, Ýok bol, näme diýýäň, bizi oýnaýaň sen, masgara etýäň diýip, muny kowup göberipdirler. Hezreti Hadijäň-de bi pikrine ýagşy joňkuna gaçyp zat diýmäni,

Muhammedül Emin bolmaly şi sallallahu aleýhi we sellem ahyr zaman pygambary. Hezreti Hadije kim? Ozal bir adam bilen izdiwaj edip, öwlady bolup, ol aýyrlyp, soňram ýene bir adam bilen izdiwaj edip, ondan-da öwlat bolup, ikilenji adamsy aýyrlyp, kyrk ýaşyndäki oturan zenana-ha. Oňam Hadije öz ýanyndan aýtýa. Men şuňa izdiwaj etmek şir Muhammede, Muhammet Eminiň ýadyna salaýyn diýýär, sallallahu aleýhi wesellem. Nefise diýen boýdaşy barmyşdyk. Şoňa ogryn çäçikden aýt diýýär. Eý boýdaş, gawja etdäň gulak asyn. Inşallah işde almaly dersleri alarys. Eý boýdaş, men saňa ynanýan. Sen ogryn çäjikden bar-da, şu Muhammet Emine aýt, sallallahu aleýhi wesellem, izdiwaj etjek bolsa men amada diýýär. Oňam Nefise gelip aýtýa, Resulullah jana, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem mübärek ýigrimi bäş ýaşynda. Şeýle Hadije men amada diýip aýdýa, sen-de eger hastygary bolsaň, isleýän bolsaň. Onda Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi wesellem aýdýa, men amada, ýöne agalama bir geňeşjek diýýa. Ebu Talyba, hezreti Hemzäge. Ogam agalaryna muny aýdýa, agalar hemmesi hoş bolýa. Gowy zata gowy zat, gowy zata gowy zat. Ogam Resulullah sallallahu aleýhi we sellem agalary bilen gitýa Hezreti Hadijäň üstüne. Ola-da kabul edip, dädesi ba diýende ba, A Musa wa diýende wa o taý bize muhim däl. Hulasa hezreti Hadijäni Resuli Ekrem Muhammedi Mustafa Mujtebal Muhtar Sallallahu Aleýhi we Sellemiň agdyna düşürýäler. Agyt edýäler. Bitin Mekgäň uly-koan adamlary hemmesi-de şol nikah mejlisinde Oturan müşdiklede. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem şonda ýigrimi bäş ýaşynda, hezreti Hadije-de kyrk ýaşynda. Ulamaly bir muhim dersli bar muň içinde diýipdir. Eý imanly mümin musulman jowan dostla, eý imanly mümin musulman hajy dädele, ulukon agala, eý mümin musulman imanly aýal-ogalla. Hadija özi önçäk başlady Nefisäni iberip Resulalla jana izdiwaç etseň men amade diýip. Bes, bir gyzoglan ýa bir zenana özüniň ejazaty bar bir habar ibermeden üçin bir adama sen izdiwaç etjek bolsaň men amada diýmege. Beşertike adamsy ýok bolmaly. Biriniň akdynda bolmaly däl. Eý, imanly aýal dogalla! Biriniň akdynda bolmaly däl. Sen meň menen izdiwaç etseň, men adamymdan talak aljak, bi bir gaty bir günäkärçilik kepdir. Gaty bir biderek zatdyr. Bes, bir-ä Biriniň akdynda bolmaly däl. Ýöne gyzyň özi, zenanaň özi biriniň akdynda dä bolsa, erki adama adam ibermek hiç aýyp dälmişdik. Bir. Ikilenjisi, aýyp dälligi ştadan bir arada bir haram iş ýok. Hä, onda men ogrynça sataşjak diýip-de, iki gün, üç gün, bir hepde, bir aýlap ogrynça sataşmak gürrüňleri barmyşdykmy? Eý, olakan agala, olakan ara düşýän gellejele daýzala, bir neferiň arasyna düşen bolup, men oglan bilen gyzy sataşdyrýan diýen bolup, ol öýleri, öz bereketli öýümizi oglan bilen gyzyň nikahsyz wagtynda ygtyýarlarynda goýup, öýümizdäki perişdeleri kowmaýly öýümizden. Öýümizi bibereket etmäýliň. Bagyşlaň, öýümizi zyna jaý etmäýliň. Öýümizi oglan menen gyzyň sataşmak jaý etmäýliň. Nikah ýok ýerinde näçeräk ygtyýarlaryny goýmaly? Men öýüm amada diýip aýtmaly. Meselen, ikisi izdiwaç etjekmişdik diýip. Gyz oglan erki oglana baryp aýdanyň işgäli ýok. Ine, hezreti Hadije hut Resuli Ekrem sallallahu aleýhi we selleme bir zenany iberýär. Aradäki-de şeýtan şeýtanyň etmeli işini edenak. Gönje baryp aýdypdyr, o-da bolýa agalam aýdaýyn diýipdir. Meselen, gelip aýtýa dämi biri? Hop, görjek, meselen, tahkyk etjek, yzarlajak, jogabyňy aýdaryn. Tamam boldy. Eger o arak başga gürrüňle düşse, onda ol haram işle, günä işle, ol geçen hepdelerde, aňyrraklarda gürrüň geçendir, ol zendigide bereket-de bolmaz, o jür edip başlan adam soňralaryna-da zol är-heleý bolup, öýlerinde bereket bolman zol uruş bolýandyr. Hop, metlepden çykmaýlyň. Ikilenji almaly dersimiz, deslapkysy näme boldy? Gyz oglan zenana bir oglana adam iberip men sen meň menen izdiwac etseň men amadigim ba diýmek hiç aýyp däl, bişertiki arada haram işlere mubtela bolmaly däl. Ýagny Allah Tagalaň ijaza bermedik zadyna girmeli däl. Ikilenji ders almaly zat, Hadija bir maly kän, serwetli adammyş. Emma Resuly Ekrem sallallahu aleýhi we sellem ýakasy belli bir çopan garyp, ene-atasy dünýeden geçen, kakasy dünýeden geçen, hem ýetimlik bilen, hem maly ýok garyplyk bilen märufmyşdyk. Aýa Hadija özüniň malykärligini ýada salyp, Men byjry garyp oglan bilen izdiwaç etmerin diýdimi? Diýmedi. Belki fakat gözüniň tikip duran ýeri näme boldy? Şol Muhammet Emin sallallahu aleýhi we sellemiň ahlagy, dogruçylygy, bir hyýanat etmejegi boldy. Ondan çirim ne bir olakan, ne beýle bir olakan gönenmek saadata ýetdi Hezreti Hadija. Beter-de gönenmek ýetelligini inşalla indiki hepdelerde eşdersiňiz. Hadyjaň Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi we sellemiň beýle bir mehbuby zenanasy bolup, soňra-soňralarda dagyda Hadyjany agzap gezýän zamanlary inşalla indiki hepdelerde geler. Ony gör, Wiý, bu zamanda ki pygambar ýok, pygambar ýok, musulmançylyk bar, Resul Alla jan şoňa görä aýdypdyr, aňyrdan gudalyga gelýän, hastygar bolýan oglanyň imanyny gözleseňiz, dogruçylygyny gözleseňiz, dinini gözleseňiz, ahlagyny gözleseňiz utarsyňyz diýip aýtýar. Hulasa, mowzudan kän çykmaýly, Hezreti Hadije malikän-de bolsa, Mütekebbir bolmady, magruur bolmady, allanmady malyna, belki bir garyplyk bilen Märuf Resulullah janyň dogruçylygyndan çürim izdiwaç etdi, beh, oň ýetişen gönenmegini gözle. Resulullah janyň Hatemun Nebin, tamam pygamberlaň gözüniň nury we başynyň täjisi bolan Muhammedur Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň zenanasy we bütin musulmanlaň-da enesi bolup düşdi Hezreti Hadija. Berekella Hezreti Hadija! Razyýallahu anha. Baý bi zamanda wah wagtyda däbi mahal. Aý tefahum gözlemeli, aý falan gözlemeli, aý ikisi kök düşmeli, aý ikisiniň sabady deň bolmaly, falan bolmaly diýip gulak asyň. Şeýle gözlelip gelşişi ýigrimi ýyl bäri dagy beter. Bar şu aýtýanlar dogry bolýan bolsa, bi ýüz ýüz ýüz ýüzden bolýan talakla nämäň üstünde onda? Şu gün başlanak kibi sowadyň gürrüňi, tagryban ýigrimi on bäş ýyl bäri baýa tefahum deň çykmaly, sawatlar deň bolmaly, falan bolmaly, rawanşynasda beý diýýär, beý diýýär, şeýleler ejra edilýär. Aý meň ene-atam bisawat, ahullydy kän bizi derk etmeýär, falan etmeýär, ehsaslary ýok, bir zat ýok diýip agzyny dolduryp owadan owadan kepleýär. Wah kepleýän adamlar, näme diýip onda şu jamiýede zol zol talakly köpelýär.

Üçülenji ders almaly zat Resulullah janyň pespälligini gör. Ýigrim bäş ýaşyndaky jowan oglan kyrk ýaşyndaky zenana bilen izdiwaç etmeli. Oda ozal iki adamsy aýrylan iki adamsy önçäk Hadije biri bilen izdiwaç etýä. Öwlat bolýa, ol adamsy aýrylýa. Soňra ýene biri bilen izdiwaç etýä. Ondan-da öwlat bolýa, o-da aýrylýa. Üçülenjisi Hezreti Hadijäň gürrüňi razyýallahu anha. Resulullah jan ýigrimi bäş ýaşynda, oň üstüne-de kyrk ýaşyndaky zenana. Muň pespälligini gör. Ýogsa ýene on bäş ýyldan pygambarlyk beriljek. Özüniň gerçi habary ýokdur o muga. Ýöne pygambarlyk beriljek, hiç bir insanlaň barmajak we görmejek derejelerine ýetjek wagty müýmemäýin. Bes, insan özüniň Dogruçylyk, iman, şo zatlar gözüni alypda, mütekebbir bolmasa Allahtagala bereket goýýan bolmaly. Bes, ahyrky dersimizde Hadijäň ozal iki adam bilen izdiwaj edenligi hiç zerer bermedi. Näme üçin? Näme üçin? Çün Hadijä Afife diýip märufmyşdyk. Tahere diýip märufmyşdyk. Ýagny näme? Ýagny başarsa bir erkek tapjak bolup, başarsa bir erkek bilen araşjak bolup, irtibat açjak bolup, aňryk-bärik urunýan dälmişdik. Gören erkegi bilen gülüşip, hahaý-wahaý etýän dälmişdik. Hezreti Hadije ozal iki adam bilen izdiwaj eden adam. Emma hiç zerer bermedi Hezreti Hadijäge. Näme diýip? Iffeti bar, arassalygy bar, päkligi bar. Ýöne ezdiwaj edelik zerer bermedi. Ine bir-de dördülenji almaly dersimiz. Emme Rasulullajanyň öwlady. Ýigrimi bäşlenji ýaşynda ezdiwaj etdi hezrede Hadijetül Kubra razyýallahu anha bilen. Tamam eneli hemme musulmanlaryň enesi. Ýigrimi altynjy ýaşa Resulullah jan girende, deslapkyja öwlatlary kim dünýä gelýär? Hezreti Zeýnep, razyýallahu anhä. Resulullah janyň deslapkyja gyzy Pygambarymyz ýigrimi alty ýaşa baranda dünýä gelýär. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Ýigrimi dokuz ýaşyň döwregindeka birki ýaş aňyrrak bärräk rowaýat kän. Ýigrimi sekiz, ýigrimi dokuz, otuz ola kän mohemde. Külli aýtsak boljak ýigrimi dokuz ýaşyň döwregindeka Kasymjan diýip ogly bolýa. Ebul Kasym diýip aýdylýandyr Resulylla jana. Ikilenji ogly, ikilenji öwlat, ýöne deslapkyja erki oglanjyk. Ýöne Kasymjan bir ýaş dolduryp ikilenji ýaşa girende ol dünýeden geçýär. Rasulullajanyň ikilenji öwlady Kasymjan bir ýa iki ýaşa ýa-da. Oňam Pygambarymyz otuz ýaşa bardy. Otuz ýaşa baranda Ebu Talypdan Ebu Talybyň ogly Hulefai Raşidiniň dördülenjisi boljak Hezreti Ali Murtaza razyýallahu anh dünýä gelýär. Pygamberimiz otuz ýaşyndaka Hezreti Ali Murtaza razyýallahu anh dünýä gelýär. Oňam iki-üç ýyl enesiniň ýanynda bolandan soňra Hezreti Ali Murtaza razyýallahu anhy Ebu Talyp bir garyp adam bolansoň Pygamberimiz öz öýüne getirip saklaýar. Guýa Hezreti Ali-de Resulullah janyň bir ogly ýanak bolup ýaşaýar. Muny bir belläp goýmaly görüň. Hulasa üçülenji dünýä gelýän Resulla janyň çagasy Pygambarymyzda otuz üç ýaşyň döwregindeka Hazreti Rukaýýa razyýallahu anha dünýä gelýä. Dördülenji çagasy gyzy üçülenji gyz dördülenji çaga Hazreti Ummu Kulsum razyýallahu anha Pygambarymyz tagryban otuz bäş ýaşyň döwregindemişdi. Bäşilenji çaga Ýöne dördülinjide gyz we ahyrky gyzy hezreti Fatymetüz-Zähra razyýallahu anha, Pygambarymyz tagryban otuz ýedi-otuz sekiz ýaşyň döwregindeka dünýä gelýär. Hezreti Hadijäň ahyrky öwlady Pygambarymyz kyrk ýaşyň döwregindeka Abdulla jan diýip bir çagasy dünýä gelýär. Abdulla jana Tahir jan-da diýilýänmişdi, Taýýyp jan-da diýilýänmişdi. Bes, hezreti Hadijadan iki ogul, Kasymjan, Abdullajan dünýä geldi. Dört gyz, hezreti Zeýnep, hezreti Rukaýýa, hezreti Ummu Külsüm, hezreti Fatymatüz-Zähra, razyýallahu anhunne. Dört gyz, iki erkek oglan, hezreti Hadijadan dünýä gelýär. Emma ders almaly zadymyz, Eý ümmeti islami, eý mümin musulman doganlar! Abdullajan diýen ogla bir ýaşa-da ýetmeýär, dünýeden geçýär. Gasymjan bir ýaşy geçirip dünýeden geçýär. Zeýnep, hezreti Fatyma, hezreti Rukaýýa, hezreti Ummu Külsum tamam Pygamberjanyň öwlady hemmesi Resulullajan dünýede baka dünýeden geçýärler. Birje hezreti Fatyma-i Zehra bar, ol Resulullah jandan alty aý soňram dünýeden geçýär. Bes pygambarymyzyň tamam öwlady pygambarymyz baka dünýeden geçýär. Ol näçe ýaşlary bar, ony örmüzenderäk aýdaýyly. Kasym jana birki ýaşady. Abdullah jana bir ýaşady. Hezreti Fatyma, Hezreti Rukaýýa, Hezreti Ummu Kulsum üçüjigi-de otuz ýaşa ýetmeýärler. Birje Hezreti Zeýnep bar, otuz bir diýen-de bar, otuz üç diýen-de bar, otuz alty diýen-de bar. Bir-de kyrka barmandyr-da, hulasa. Ýöne hemme tamam öwlatlary Resulullahjan baka dünýeden geçýärler. Birje Fatymeýi Zehra Resulullahjandan alty aý soňram dünýeden geçýär. Be her hal, ne gadar ulukan ders bar. Resulullah jan ozal dädesine lem berdi. Enesine lem berdi. Ulalyp barýarka kakasyna lem berdi. Ýetimlik horlugyny çekip barýar. Ýigrimi alty ýaş, ýigrimi dokuz ýaşa ýetende çagany dünýeden elden bermäň-de kynçylygyny çekdi. Abdullah jan ogly bolup, o-da dünýeden geçdi. Iki däne çagajyk dünýeden geçip, inhe bitin ynsanlar ýeke, erk oglanjyklar bolmyýa, olara Resulullah jan hem teselliýe hatyr hem ol göw boldy. Resulullah janyň erk oglanjyklary bolmandyr. Ýa bir toparyň çagasy dünýä gelýä, dünýeden geçýä-de, Resulullah janyňky-da dünýeden geçipdir. Kasymjan bir ýaş, iki ýaş. Abdullajan bir ýaş. Ýok, bir toparynyňky ýigrimi bäş ýaşda, otuz ýaşda dünýeden geçýär. Ol beter kyn bolýar. Ýagşy gözüň öwrenişipdir diýseň, Resullajanyň gyzlary-da otuzdan kiçi wagt dünýeden geçipdirler. Tamam gyzlar otuzdan kiçi birje hezreti Zeýnep otuzdan ýokary. Ine bide Mübärek Muhammedi Mustafa Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň öwlatlarynyň gürrüňi hezreti Hadijadan. Ýöne otuz bäşlenji ýaşdaka Resulullah sallallahu aleýhi we sellem mübärek otuz bäş ýaşa baranda bir möhüm waka bolýar. Munda inşallah bir mübärek wakalardan hem haja gideňizde gowy bolar, umra gideňizde gowy bolar, hem Resulullah janyň içinde gowy gürrüňleri bar. Howsala bilen gulak asyň mübärek gürrüňlerdendir inşallah. Otuz bäşlenji ýaşa baranda Mekgäň adamlary görýär Käbe we Käbe, Beýtullahul Haram. Şoň diwarlary ýarylypdyr, çyzyk atypdyr. Näme üçin? Ol çökekde bolansoň, aňyrdan gelýän sil dogry içine girekana, diwarlaryny sustlandyryp, Käbeýi Muazzama, Käbeýi Muşerrefe, Zâdehallahu Teâlâ Şerefen, hulasa diwarlar ýarylýar. Habasyňyz bärde bolsun. Ohom bi Mekgäň adamlardan näme etjegini bilmeýärler. Ýyksak gorkýas diýipdirler. Ýykmasak özi ýykylsa mundan-da gorkýas diýipdirler. Özi ýykylsa uly milletiň arasynda biabraýçylyk mundan-da näme etjegimizi bilemizok diýipdirler. Bi näçe günläp ýol maslahat ýykmalymy, ýykmallämi, bejermelimi, bejermellämi, termim etmelimi, etmellämi şuň özi gürrüň bolup duka. Rum tarapdan bir keşdi gelip, Mekge-i Mükerremäň bir aňyrrak sahelinde bir keşdi gelýär. Rum, Türkiýe tarapdan. Ulukan keşdi sahele gelende, kenara gelende keşdi harap bolýar. Muny elam edýärler, şu keşdiň mysafyrlary yzyna gitjek bolsa, bir keşdi ýaramaýar indi. Başga bir zat ugruny tapyp gitmeli. Muny Mekge-i Mükerremäň adamlary eşidip, ulukan adamlary, düşümli adamlary, ulukgan akylly adamlary, Barýa-le şol keşdiň başyna. Ulukan-ulukan gowy-gowy tagtalary, agaçlary bar. Ola bilen muny mamyl etýä-le, şuň agaçlaryny satsaň, biz aljak diýä-le. Siz şyn satsaňyz Mekkeýi Mukerremäk bardaň zadyňyz satyň sizden hiç maliýat gomruk hiç zatda aljak ýa diýýäler. Bolýa diýip bi keşdiň agaçlaryny söküp alyp muň menen Käbeýi Muazzemäni bejermeli bolup oň içinde de bir heýweli ökde ussa Bakum diýän biri Rum tarapdan ol Türkiýe tarapdan gelen içinde de bamyşdik oňa-da aýtypdyrla sen biziň ussamyz bolsaň gowy boljak diýip ony-da alyp gelipdirler. Hulasa, hemmeler üýşüp gelýäle, ýöne muny ýykmaňda ugrun bilen akly gorkýaly, ýyksala üstülerine azap inerimika diýip ol ashaby fil ýatlaryna düşýän bolmaly. Näme etjeklerini bilenok. Aý, onda-da muň ugruny tasaýlyň, muňa pul çykaraýyl diýipdirler. Eý, imanly doganlar! Tamam taryhy kitaplarda şu gürrüň bar.

Terbiýeti dini görmedik adamlaň aýdyp duran kefini gözle. Terbiýeti dini görmedik adamlaň aýdyp duran kefini gözle. Muňa gumardan goşmaýlyň. Her kimiň öýünde puly bar bolsa birin gyssap nahak pul alan bolsa zalym bolsa o puly getirmesin diýipdir. Bagyşlaň, her kim zynaň üstünden pul çykaran bolsa, ony getirmesin diýipdir. Her kim dogany bilen kepleşmäni bir hak alan bolsa, ony getirmesin diýipdir. Hulasa, bir dogry däl, akla gelmeýän mal bolsa getirmäň, arassaja, halal mamyladan bolsa getiriň diýip, ýaşuly emir gygyrypdyr. Muny hemme adamla dogry aýdýaň. Bi Käbe-i Muazzama maňa arassaja dogry çörekden getireýliň diýip, terbiýeti dini häzir göremedik, din terbiýetinden daş insanlar şony maslahat bilip, bir-de Käbe-i Muazzamaň-da iftiharyndan Allah Taala bitin mesjitleň merkezi bolan Beýtullahal Haram arassaja pul bilen salynjagy. Hulasa muňa arassaja pullardan zat üýşürýäler, maldan, mülkden, gyzyldan, kümüşden. Emme indi Käbäni ýykman gürrüňi kim barar, jür'et eder muňa? Bir ýaşuly adam aýdypdyr, Men özüm baraýyn diýipdir. Onsoň men özüm-de garry adam diýipdir, hiç kim-de gelmesin. Aý, azap injek bolsa-da maňa iner diýipdir. Özüm onsoň öljek men buny ertir, ýöne daýaw adamymyş tüwedi. Men onsoň ýaşym kän geçdi diýipdir. Eline küleň alyp, hol basmançak bilen, merdiwan bilen baryp Käbe-i Muazzemäň üstüne çykyp, küleňjik bilen wur-y-y-y-yp üstünden daşlar gaçyryberipdir. Bitin adamlar hol daşa gidipdirler üstülerine äpet ýnamasyn diýip. Oňam tä agşama çenli işläp, ýadap düşüpdir. Oňam aý agşam maňa azap iner-hä iner, azap iner-hä iner. Üýşüpdir, doga etipdir-le, Hudaýa, biz muny dargatjak bolamyzak, yslah etjek bolýas, azap iberme bize diýip. Oňam ertir bolupdyr, o ýaşuly salamatja gezipbe. Oňam bitin hemmesi arkalaşyp, howlukmanjyk Käbeýi Muazzamany ýykýarlar. Oňam dogruja, dogruja, dogruja daşlaryny gaçyryp, ýykanlarynda görsele eteginde ol ahyr Ibrahim Halilulla-da ozal Ismaýyljan bilen Beýtullahul Haramy bejererler. Şoň esasyna, şiftesine ýetýärler.

Hawa-da, tiken ekseň, ondan üzüm ýygyp bilmersiň diýipdir. Tiken ekseň, ondan üzüm ýygyp bilmersiň. Näme ekseň, orarsyň, gazsaň, düşersiň, ýaksaň, bişersiň diýip türkmeniň aýtýanyny ýazygyly müşdükde. Hulasa, şu gürrüň ahyryna ýetireýin, inşallah, tamam ederin, aňyrsy bäş dagyga. Muny ýykdy-la, Ybrahym Halylullaň iň iteki şiftesine, esasyna ýetipdir-le. Oňam Mekge-i Mükerremäň döwreginden şo daşlardan, gowy-gowy daşlardan jemläp, arkalaryna alyp, biri göterýän bolmaly, biri-de arkasyna alyp gaýtýanmyşdy. Oňam Resulullah janyna Apbas diýen agasy bilen daş göterişýänmişdi. Oňam bula-da şu eteki uzyn köýneklerinden bir mukdaryny galdyryp, şu gerişleriniň üstünde goýup, şoň üstüne daş goýanlarynda dizleriniň ýokarlaryndan bireme butlaryndan-da görünýän. Oňam Apbas. Razyýallahu an Resulullah jana aýdypdyr, Sen arkaň ýalaňaç bolup dur gerşiň gerdeniň. Sen köýnegiňden ýokarrak çek, goý köýnegiň üstünde daş goýaýly soňram boýnuňa, gerdeniňe, gerşiňe ýara düşämasyn diýip. Soňam Resulullah jan köýnegini galdyranda mübärek diziniň üsti görüniberende, Fenudiýe, Ýa Muhammed, awreteke! Eý, Muhammed, ört awratyňy! diýip ses gelipdir. Resulullah jan derrew oham goýberipdir-de köýnegini, mübärek budundan görünmesin diýip. Ine, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem otuz bäşlenji ýaşynda-da ýene degi, ol geçen hefteki waka-a ýene bolup, mübäregiň awraty görünmez ýanak bolupdyr. Hulasa, Käbäýe muazzamany örüp başlapdyrla. Resulullah janyna hut özüniň mübärek eli bilen, arkasy bilen daşyny çekişen Mübärek sallallahu aleýhi wesellem şu mahal baryp zyýarat etýän Käbämiz. Tawaf etýän Käbämiz. Ohom.

Hajar Eswed diýip, Käbeýi Muazzemaň gündogar tarapynda ileri ýüzünde guşede we haja giden umra gidelle görendir, sypalandyrlar, daşyndan el galdyrandyrla, inşalla gitmedigiňizde görersiňiz Allajan nesip etsin. Pygambarymyz aýdypdyr, şol ozal jennetden, behiştden gelen daş şo diýipdir. Dym-ma ak, süýtden-de akdy diýipdir. Kafyrlaň, günäkär adamlaň eli degip, eli degip, eli degip, eli degip, indi dym-gara daş boldy diýipdir. Ozal dym-ma ak, çuw-ak daşdy şo diýipdir. Kafyr adamlaň günäleri bilen, günäkär adamlaň günäsi bilen indi dym-gara daş boldy diýipdir. Oňa muňa Hajeri Eswet diýipdirler, manasy gara daş diýdigi. Ozal ady Hajeri Apýazmyşdyk, ak daş diýdigi. Bäher hal jennetden gelen daş Muny her kim goýjakdan. Muňa dawa bolupdyr. Palan taýpa men goýjak, palan taýpa men goýjak, falan men goýjak. Oňam gylyçlaryny alyp ölüşmeli bolupdyr. Kim öldürip, kim daýaw bolsa şo goýmaly. Oňam ahyry ýaşulyň biri aýtdylar, Haý-hoý, özümiz käbämi salyp otyrys. Bu ulukan biabraýçylykly näme, beýtmäýliň biz diýip, hulasa bäş-alty günläp şu gürrüň ýatypdyr. Käbä muazzemany örmän goýupdyrlar. Şu daşy kim goýmaly? Oham bir ýaşuly aýdypdyr, Geliň diýipdir ştada Baby Salam ba, Babu Safa ba. Ştada şumal üýşüp otys biz ýaşulla. Şundan kim girip gaýtsa, şol näme hökm etse, Aý şoň özi goýsun, sen goý diýsin, o goý diýsin, şoň diýenini deýliň diýipdirler. Oham hemmesi, Aý munyň gowy, beýtdirip ülşitip ýörmäýliň diýip gözleşip dukala. Fekâne Rasûlullah sallallahu aleýhi we sellem huwe ewwelu men dahale minel bâb, felemmâ ra'awhu kâlû, Hâzel emîn radînâ hâzâ Muhammed sallallahu aleýhi we sellem. Şeýdip gözýaşy otýa kala, aňyrdan ýalpyldap, Rasûlullah jan sallallahu aleýhi we sellem geri gaýdyberipdir. Aý bi emîn girdi, aý bi Muhammed girdi sallallahu aleýhi we sellem, oam muňa gel sen özüň goýa, näme etseň et diýipdirler. Pygamber jan aýdypdyr, Ozal pygamberimiz şeýdiň diýse, muň kefini gulak asjak gäli-ha. Näme, ýaşajy oglan, sen aňyrrak otur diýjekle. Indi ýaşulla maslahat bildi, indi muň kefini gulak asjakla. Allah Tagala-da Resulullah jany kökledi girer ýaly. Hulasa Pygambarymyz bir uly kon parça getiriň diýipdir. Bir niçele aýt ýa öz mübärek gerşindäki parçany oklat diýip, üstüne oklananyny. Be-här hal haýsy-da bolsa öz mübärek eli bilen göterip Hajar-Aswady goýupdyr. Her taýpaň uly kony ýaşulusy gelip tutubersin şuň döwreginden diýipdir. Hemmesi hoş bolup, ýaşululaň her taýpadan göterip, Hajar-Aswady goýmaly ýere baranda, Mübärek sallallahu aleýhi wesellem ýene mübärek eli bilen alyp, jaý-jaýynda goýupdyr. Uly millet hoş bolup, taryhda sebit bolup, tamam bir gan döküljekdi, şoň öňüne geçdi Muhammet Emin diýip, bir owaz uly kon bir hoşluk, gowulyk bolupdyr. Ýöne şo tada Nejd diýen bir ýurt bar. Bir Resulullajan şoňa doga dady etmeýänmiş. Meselem bir wagt doga edipdir, Hudaýa biziň Ýemenimize bereket ber, Şamymyza bereket ber diýip şu ahyrkyja gürrüň şu. Oham sahabalar aýypdyr, Nejdede bereket ber diýip aýyt diýipdirler. Aý ol Nejdden pitnele dörejek, äfetle dörejek, o taýda kynçylykla dörejek diýip Resulullajan oňa doga etmändir. Onuň üçin Nejd diýen ýurduň, Nejd diýen ýurduň bir ýaşulusy, Nätdiripbäňiz diýipdir bir oglany baş etipbäňiz diýipdir. Okýaýyn näme diýen. Ýa ajaben li kawmin ähli şaraf, ukul we sinnin we amwal, amadu ila asgarihim sinnan akallihim mälen fara'asuhu aleyhim. Näme bir oglany baş etipbäňiz diýipdir. Hany ulakan ýaşulylar, hany akylly adamlar, hany pully adamlar diýipdir. Bir garyp çopan çopana meňzeşiň diýenini edip diýipdir beýtdiripbäňiz diýipdir. Daşyndan gözleýäňde owadan kepa. Ýöne nagadyr ol länetiň biderek kepeba. Bi Resulullah jan gan döküşiň öňüne geçip bireldiginden ony ýadyna salana. Ol bir başbozarlyk etjek bolupdyr şeýt näme oglanyň diýenini etipbäňiz hany akylly adamla hany ýaşulla diýip ony ýene diýenini etmäni ol yzyny şo durşuna örüp gidipdirle be her hal bi tadada Resulullah jana ulakon bir şeref hem bir ulakon ölümiň gan döküşiň öňüne geçdi hem de Käbe-i Muazzemäň örülmegine hytmat edişip mübärek hytmaty mübärek elil degdi we hem-de Hajar-y Aswady öz mübärek eli bilenjik sypalapjyk goýupdyr. Inşallah indiki heftelerde mübärek Rasulullah sallallahu aleýhi we selleme pygambarlyk beriljegi we näme gürrüňleriki Päk Allah Taala köklese hytmatyňyza ýetireris inşallah. Bir Alham, üç Kulhuwalla, Sureýi Felak we Nas goşup okaýaýlyň. Ötülleriň ruhuna bagş edip doga et diýenlere üýşüp inşallah yhlas bilen Päk Allah Tagaladan diläp doga ederis inşallah okyberiň.

Ýüzi baku nyşan ilähi ämin. Ämin jan Allam. Ötenlerimiziň ruhy şat bolup, ýurdumyz parahat bolup, Watanymyz emniýet bolup, merizlerimize şyfa bolup, bir ýitenimizde bar saglyk bilen bir tapyla borsun diýip ilähi ämin doga edewor oňada. Ämin jan Allam. Allah Taala müşgilli doganlaryň müşgilini asan edip, mysafyratda, hytmatda, gurbatda, nahak zyndana düşelle.